Rojekî ji roja yekşemê Şeytan got, Ez ê îroj xwe re îsrehet bikim, ez tiştê xerab nakim. Ket rê û westiyayî bû, hat di binê darekî de pala xwe da û xwe dirêj kir. Got, Ez îro eleqa xwe ji însanan naynim, ez wan bernadim hev, ez fitnê naxim nav wan. Çendekî ji xwe re di binê darê de îsreheta xwe kir, dît ku dengek ji ber serê wî tê. Serê xwe rakir û li pişt xwe rên dît ku wa golikek bi darê va girêdayiye û ew ben dustiyê wê da şidiyayiye û golek jî aciz dibi û xwe dibi tîni di pişta darê da eziyetkî mezin dikşêni. Şeytan jî got, Ev golika ha gune ye, ez ê benê stiyê wê parîkî sis bikim. Biraj xwe ra rehet bi, lewra îro min gotiye ez zerarê nadim tu kesî. Şeytan rabû benê stiyê wê golikê parîkî sis Kir û got biraj xwe re rehet be. Gava benê stûyê golikê sist bû, golik ji ben xwe xilas kir û reviya çû bal diya xwe. Jinikekî şîrê çêlekê didot, golika wê jî bi darê ve girê dabû ji bona rehet wî şîrî bidoşe. Dema benê Kê golkê sist bû hima xwe ji nişka va ji wî benî xilas kir û reviya hat baldiya xwe. Dema reviya hat jinikê jî şîrê golikê dotibû û satila xwe tije kiribû. Ku ev golik wisa bi rev hat û xwe avêt guhanê çêlekê, xwe li satila şîr xist ew satil tev rijand. Ê jinik jî aciz bû. Ev satil da destê xwe û heta xwedê qewet dayê satil li serê golikê xist û golik li erdê dirêj kir. Golik mir. Û vê çêlekê dît ku golik miriye, hema ji paş ve pehînek li singê wê jinê xist, ew jin di erdê de dirêj kir û kuşt. Piştî mudekî hindik mêrê jinikê derket, dît ku wa jina wî li erdê miriye, hema çû malê çifta xwe anî û got bi xwedê ev çêleka ha madem jina min kuştiye, Ev çêlek ji min re nabe. Bo terqîna çifta wî berda çêlekê û çêlek kuşt. Dengê sîlehê ku li hawirdor bela bû, xezûrê vî zilamî derket derva dît ku wa zave çifte destê wî da berdaye qîza wî. Ew jê hema ji hêrsa çavê wî tarî bûn. Û çû malê, çifta xwe bi dîwar ve jê vekir û anî. Hat e wî jî çend dest berdan zavê xwe, zavê xwe kuşt. Babê vî zavê jî li malê rûniştibû, e wî jî dît ku wa xezûr çifte berdaya kurê wî, hema e wî jî çifta xwe raiştê û hat derva çend destê baş berdan wî xinamiyê xwe û wî kuşt. Birayê vî xezûrê wî jî li malê bû, derket e wî jî çifte da destê xwe hat berda babê zave. Piştî wê. Hinek ji wê malê jî derketin û bi sîleha berdan van û çend mêrê din tera kirin. Hinek ji vî alî dîsa derketin, çifte dan destê xwe û berdan vanê din, çend mêrê din jî tera kirin. Yek ji vî alî û yek ji wî alî nêzî çardeh heba hatin kuştin. Êdî bû qêr û qerebalix di nav wan da bû hewarî û gazind û bi dengê bilind bevçûnekî mezin çêbû. Hinek hatin got heyra ka we çima mesele wisa kiriye, we çima hev kuşt û. Dawa we çi bû bi hev re? Hinekî got heyra wela va, Mesele got tev li ser vê golika ha qewimiye. Bi xeletî ev tiştê ha tev qewimîne li we. Ev kuştina ha tev bîla sebeb bûn. Tu sebebkî mezin li erdê ti ne heta ku wewsa hev tev ji hev dan kuştin. Êdî hinek ji wan ketin nav ceviyê, hinek vanê rîspî. Gotin heyra wela bi ev mesele tev bi xeletî çêwiye, neelel şeytan bînin û dev ji vê qetlê berdin. Piştî ku evî nelet li şeytan anî, şeytan jî li wê derê bû, ev tiştê ku peyda dibin teva bi çavê xwe dibîne. Şeytan berê xwe da qemerayê, got aş xwe ra lê birênin gelî temaşevana, destê xwe da li ser wîcdana xwe û bibêjin, ka min çi kir? Min got ez ê qincîkî vê golikê bikim, bira ew jî aciziyê nebîne, ji vî benê şidiyayî bira rehesiz nebe, got parîkî min benê stûyê wê sisk kir, ji vê zêde ka bêjin min Çi kir? Ev kuştina hat tev ewan kir û paşiya paşî dibêjin lehne şeytan bî. Ka hûn bibêjin ev lehnet kî ji me heq kiriye? Gelî birana em tim û daîm em xetayên mezin dikin, em êdî kesî nabînin ku em vî sûcî bavên stûyê wan ji xejî şeytan û hema em dibêjin nehlel şeytan bê, Tev şeytanê leîn wisa kir. Çawa ku Xwedayê Teala dibe hifza xwe ji şeytanê cinî û ji şeytanê insî bikin. Baweriya we ji Xwedê bê şeytanê insî sed cara ji şeytanê cinî xirabtir e. Lewra şeytanê cinî weswesê dide însana lê şeytanê insî hem weswesê dide wan û hem jî bi destê wan digire bi bal xirabiyê ve dibe. Çi fitna mezin hebe ji şeytanê insî peyda dibe. Beriya hûn lehnetê li şeytan bînin pêşî li xwe binêrin. Îdî Xwedayê Teala hifza me ji şeytanê cinî û ji şeytanê insî teva bike.